السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کرے سو یار دوست اب آپ سنگت تندرست فٹ فاٹ ہو سی آج دا ماشاءاللہ خوبصورت جے ویلوگ کر کے دے شروع بڑی ویور خوبصورت جے ہے ریویو دے نال کیونکہ اندھیر چلا ہوئے بڑے زور دا

تے ایڈو ماشاء اللہ بیل گاڑی کھڑی ہے تے بیل گاڑی والا ڈرائیور چائے پیندا پیا اللہ پرو خیر تے راسو نال نال تے مجاہد صاحب ہوری بھی ساڈے نال نال ہیں تسا بھی نال نال راونی ویڈیو سکپ نہیں کرنی جتنے بھی یار دوست احباب نویں نویں ساڈے چینل تے ہیں خوبصورت جے ولاگ دے وچ سرائیکی کلچر دے پیارے پیارے نظاریاں دے وچ تے جلدی تم ریسن ساڈا چینل سبسکرائب ایک بھائی پرو بھی بیل گاڑی آ گیا اللہ پرو خیر اے یعنی کہ ریتہ لے کے انہاں اتے مکان بنڑدے پن سامنے دوست ہے انہاں دا مکان بنڑدا پے تے اللہ پالو خیر تے بیل گاڑیاں ڈو تھی گئین اساڈا ولاگ وی ریڈی ہے تے باقی خوبصورت جے ولاگ نال راسو نال نال تاکہ میں پیارا پیارا ماحول ڈیکھے سو راندے سرائیکی کلچر تے پیارے نظارے ویڈیو سکپ نہیں کرنی سکپ کار ویسو تاکہ سمجھ نہ لگ سی کہ بھرا تواڈے نے تاکہ کیا سٹوری سنائی ہے اے اس جگہ دے نا اے سامنے اس جگہ دے کال دا ٹرالا لوڈ تھیندا پے لکڑاں دا پتہ نہیں کدے ویسی تے کدے نہ ویسی چلو اللہ خیر کرے سی تے باقی راہو نال تے راہ تک ڈکھے نے ماحول سرائیکی کلچر دا پیارے پیارے نظارے جتنے بھی یار دوست احباب نوے نوے ہیں مریسن سبسکرائب سبسکرائب مارنا بھول سن نہ ویڈیو سکپ نہیں کرنی تک ڈکھے نے پیارے نظارے سرائیکی کلچر دے کیونکہ اج اندھیریاں دی زور ہے اندھیر زور دے بھی بڑ ہواواں بہت زیادہ چلدی ہیں بندے گرمی دا بہتر ہے پہلے کل کل دی نسبت گرمی اج بہتر ہے باقی تھوڑا گلا سیکشن اچ گلے اچ پگے اللہ خیر کریسی گلا سیٹ تھی ویسی رہو نال نال محبتاں کرینے خوبصورت جے ویلاگ نال تاکو ڈکھے سو پیارے جے نظارے ویلیج لائف دے خوبصورت جے ویلکم ٹو بیک ویور کافی دیر تو بعد برا تہاڈا اندھیریاں دے نال واپس آ گئے تے ماشاءاللہ ہک کیتے سے سودا اج خوبصورت جیاں تے اللہ پاک دے گدن ناں سینریاں کیتیاں بڑیاں پیاریاں پیاریاں اور خوبصورت سینریاں ماشاءاللہ ویور بڑیاں پسند آئی ہیں پیارا جے کمنٹ کر کے ڈسا ہے تاکہ کو کیسیاں لگ دی ہیں سودا سارا بندا پہ یا سا تو کو ویڈیو اون ٹائم دا نہیں سے دکھا سکے لیکن چل میں کہ اپنے پیارے جے ویور کو ہون ڈسا گولے دی ڈیزائننگ شیننگ ہے جے بڑی پیاری خوبصورت جے شنیل دے وچ لکھا ہے سبحان اللہ ایندا دا حدیت کوئی نہیں ادا کر سکتا لیکن سا کو پسند ہے ماشاءاللہ خوبصورت جی نا تے اسا انشاءاللہ لے لیا اللہ پاک دے حکم نال تے میں کہ اپنے پیارے جی سنگت کو دکھاواں پیارے جی ویوراں کو دکھاواں خوبصورت جیہا نظام تے بڑا پیارا جیہا انہاں کوں لیسوں انشاءاللہ کمرے اچ بیٹھا کے ثواب تھی اسی ثواب دی نیت نال گھدے اور اللہ پاک ساکوں کامیاب کرے تے سارے خوبصورت جے سرائیکی نظاریاں دے وچ اندھیر چلے ہوئن زور دے اندھیر ہی صبح دی چلی حالی تکر بند نی تھئی ڈبے شبے وی اساں اتے گینا لائے ہن تے بیٹھے ہاں تھئی میں پروٹوکول نال تے ساڈا حوام آلا سلون آلا بھائی وی آیا ہوئے تے او وی خوبصورت تے کٹنگ کٹنگ ڈو کٹنگ لگی پئی ہے تے کٹنگ کریندا پئے اتھاں ساڈا احمد کھیڈدا بیٹھا ہے تے لیڈیز آ کے والا اساں سائیڈ تے کر گھدے تے بڑا پیارا اور خوبصورت جے اللہ پاک دے ناں نال محمد این سائیڈ دو یا اللہ یا محمد تے بڑی پیاری خوبصورت جے تے باقی راو نال نال خوبصورت جے ولاگ دے وچ تاکو ایویں خوش آمدید کیتی رکھسو تے پیارے پیارے نظارے ڈکھائی رکھسو ویلیج لائف دے پیارے پیارے چلدے آں اگاں چل کے ولاگ بنینے پیارا جیاں موسم ٹھنڈا تھی گئے خوبصورت جئی دنیا دے پیارے پیارے نظارے تہاکوں ڈکھینے ہن رہو نال نال ساڈے چلدے ہیں اگاں ماحول دی طرف۔ ویلکم ٹو بیک ویور خوبصورت جئی شام دے نال اساں تھی ہیں حاضر تساں ہی حیران تھیندے ہوسو آکھدے ہوسو سارا ڈینہہ کیڈے رہ ویندے تے شام دے ٹائم آ ویندے لائٹنگ شائٹنگ ماشاءاللہ جگمگاندی پئی ہے خوبصورت جیا ماحول بن گئے شاماں پے گئن ویور دن ڈھل چکے ہن دن اوہ آکھدے ہن دن محنت جگنی کرو۔ تے اتنی اللہ پاک کامیابی ڈیوے تے ماشاءاللہ شام تھی گئی ہے ولاگ تھی گیا ہے ساڈا لیٹ لیٹنگ دے وچ چلو کوئی ٹینشن کیا نہیں اللہ پاک رو خیر رحم کرے سی کرم کرے سی لیکن اساں ولاگ تو اپنے سجنا کو ڈیونا ہی ڈیونا ہے نا ہر حال ہے خوبصورت جے ولاگ نال کوئی غلطی کوتاہی دے نال کرے سو معذرت تے بڑی پیاری جی زندگی دے نال دے سو اجازتاں سرائیکی کلچر دے شام دیاں راتاں دے نال اساں دوبارہ ایویں پیارے جے ولاگ نال تھی سو حاضر

چلو کوئی گال نی ویور محسوس نی کرنا معذرت کریندے پین دلو تے باقی جیسو خوبصورت جے ولاگ نال اجازت ہاں تے ولاگ انجوائے کرنا ہے تے سبسکرائب کر چھوڑے سو ساڈا چینل یوٹیوب چینل سلیم کھوکے والا مسٹیک کوئی تھی گئی ہو غلطی تھی گئی ہو سو تاں دلو معافی منگدے پین دلو اور غلطی کو تائی دی معذرت ٹھیک ہے راو نال نال خوبصورت جے ولاگ نال مل سو نیکسٹ ولاگ نال پیارے جے نال خوبصورت جے نال سرائیکی کلچر ویلیج لائف پیارے پیارے ولاگ اللہ حافظ سلیم کھوکے والا